Me din de Yaa Nyantakyiruwa. Mmerɛ biara a mede sika bɛfiri Europe akɔma m'abusuafoɔ wɔ Ghana no, me use tap tap send, tap tap send, no fee mobile money transfer. Ɛyɛ easy, ɛyɛ convenient, ɛyɛ fast, ɛsan nso yɛ free, wontua hwee. Me discover ayɛ yi mapem. Tap tap send. Enti ɛnnɛ, wo nso download tap tap send app no wɔ mobile phone so free na fa sika kɔma w'abusuafoɔ wɔ Ghana afanan nyinaa. Tap tap send. papa no no. Adeɛ a ɛyɛ me dɛ wɔ m'adwumayie ho ne sɛ I get the chance to meet people for us to talk na masua nnoɔma afiri mu. I've talked to a lot of people and wɔn nyinaa no wo ne wɔn hyia a ɛsono obiara ne nsɛm a ɔka ne nyinaa no it helps me to learn and I'm sure it's it also helps you to also learn. Ɛnɛ menkasa bebree cause conversation no ɛbɛyɛ tenten paa. Maba.

Keri. Keri yes ɛna okay. ɛyɛ eh, fie title na obi a ɔyɛ nord na bia ana Burkina Faso from ɛka eh, nord de start mi nfa sɛ from Kumasi kɔ yɛka Keri a meyɛ mushini and mushini no yɛ ɔmo ahodoɔ ahodoɔ bebree yɛ o gates bebree but Keri no ɛna yɛ beebi a me me nso meyɛ dɛ mefiri. That's fine. That's Inshallah.
Um, the conversation will be in two parts. Okay.
Something little about yourself then. Okay. Adekunta Mebaha.

Eh, the two no bakyɛ breaking down my spiritual and psyche na ɛde aden. Okay, spiritual no yɛ nyinaa yɛ nim sɛ sunsum mu sɛ na anim sɛ wiase no yɛwɔ honam part the physical side and the spiritual side. Obiara nso ne n'adom akyɛdeɛ. Nipa a yɛte hɔ no a anaa yɛnam hɔ no yɛ fa yɛ nipa yɛ fa nso yɛ sunsum. Sɛnea wonim sɛ sɛ kaa ɛnɛ eh, Mr. Zion Felix wowɔ ha yi sɛ wohome na dɛn na ɛma wohome kra na ɛtiw mu no what is the difference between the dead and the living home na mehome very good na home no ɛyɛ dɛn ɛyɛ sunsum sɛne nyankopɔn wɔ se dɛn ɔyɛ omnipresent nyame wɔ biribiara da kyerɛ sɛ ɔyɛ mframa nyame no nso ɔyɛ sunsum kaa buroni ɛma na fracture Ɔde biribi a yɛfrɛ no nkrabea a ɛyɛ engine no na ɔde ahyɛ kaa no mu. Na kaa no rekɔ a, Nyankopɔn yɛeɛ no, ɔyɛɛ baabi a yɛhome fa na ɛyɛ hwene. Kaa no nso rekɔ a, baabi a ɔno nso home fa na ɛyɛ exhaust no. Na sɛdeɛ yɛnim sɛ kaa, ne nkrabea yɛ engine. Kaa retu anammɔn a, sɛ biribi tɔ kyema wɔ kaa no engine mu a ɛyɛ kaa no nkrabea a, ɛtumi ma kaa no gyaw kwantemfi. Abrabɔ no nso no, sɛ wo nkrabea no, biribi tɔ kyema wɔ ho a, ɛma abrabɔ no tɔ sin. Yenim sɛ kar fritani na ɛyɛ, but nkrabea no, hwan na ɛyɛ? Yesu kae wɔ Bible mu, ɔse man shall not live by bread alone. Ɛnyɛ sɛ wobɛdi na woanom nko a, na mmom kra bi te wo mu. Sɛ wodi na wonom a, kae na yɛ kra no ho adwuma. Ɛna mema wo scenario no asɛ engine, wo sɔre anapa na wode car pie a, wo bɛ check nsu, wo bɛ check oil, wo bɛ check ATF. Kra no nso ɛhɔ a na ɛho adwuma. Nti ɛba no spiritual side a, yɛn na ɛyɛ kra no ho adwuma. Because kra no ɛyɛ spirit. Enti na sɛbe nipa, Nyankopɔn bɔɔ ɛnda ɛde maa body no. Sɛ body no da a, na kra no epue. The spiritual side of you a ɛyɛ wo second image no, ɛno na epue di dwuma a yehunu sɛ daeɛ no. Okay, nti deɛn deɛ na woyɛ wɔ the spiritual side? Oh, me a metena ha yi deɛ, me menyɛ adeɛ wɔ herbal ho. Sɛ herbal, yɛba no herbal a, menyɛ adeɛ wɔ herbal ho. Menyɛ sikaduro. Obi wɔ hɔ a, ohu sɛ woyɛ spiritualist pɛ na wode sikaduro. I don't do that. Menyɛ lotto number. My own is strictly asɛ awareɛ asɛm, eh, adwumasɛm, abrabɔ mu nsɛm, spiritual sicknesses, eh, curses, calamity, deɛ ɛfa sunsum ho a, in a positive way, deɛ ɛfa nyame kwan so, because meyɛ adwuma wɔ nyame kwan so. Whatever a ɛmfa nyame kwan so no, I don't do it. But obi mu ɔbɛka sɛ no, I mean, wokɔ nipa, de bi ba, bɛsɛ bi a, me ka ma guys na baako di boy na bɛ sɛ okunu ano okunu ano you know ɔmo sɛ malam malam fo saa. o dabi dabi dabi dabi mi mi yɛ spiritual and psychic expert mi yɛ malam yɛ ka malam a ebi mu koraa nso ɛnti aseɛ yɛ ka malam a ɛyɛ mo alim obi a ɔkyerɛ ɛnɛ sɛ yɛ te malam a we take it to be like obi a okuta bosom okuta shinap okuta. ɛnyɛ malam okay ɛyɛ ɔmo imitate din no de to ɔmo so de di nneɛma a ɛnsɛ mfata okay because the malam no ɛyɛ the word a ɛfiri arabic word ma ɛyɛfrɛ no muallim obi a ɔkyerɛkyerɛ adeɛ sɛ ɔkɔ makaranta som no a wɔresom no sɛ woresom a ɛsɛ sɛ wonim ɛsom no Nti hwan na ma wohu ɛsom no? Ɛyɛ Maalamfoɔ. Wokɔ makaranta asɛ sɛne yɛkɔ private school ne deɛ ɛkeka ho no, wobɛhu sɛ teacher ni gyina school mu a ɔ educate student no. Saa na yɛba na Arab anaasɛ yɛyɛ Hausafoɔ no, yɛfrɛ wɔn Maalamfoɔ, deɛ wɔkyerɛkyerɛ adeɛ. Sɛ wonnim Nyame a, wontumi nsom Nyankopɔn. Nti hwan na ɛbɛma woanim Nyankopɔn? Wobɛkɔ Maalamni hɔ na wakyerɛ sɛ sɛn na yɛyɛ Alwala. sɛn na yɛsi fa yɛ asɔre, asɔre no yɛyɛ no dɛn, mekɔ hajj, dɛn na mɛka. Na maalam no akyerɛ wo about ɛsom no a wosom no, ɛno na ɛyɛ maalam no. Nti wo woyɛ Christian asɛ woyɛ Muslim? Meyɛ Muslim. But you wo ka ka Bible nyinaa ka Nyankopɔn ka ka bi anka bɛka Allah na waka Quran. Oh daabi sɛ Nyame no yɛ baako I believe in Jesus Christ sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni kronkron nti obi a ɔndi Yesu Kristo ndi no ɔnyɛ Muslim. So Muslims Annabi believe in Isa Jesus Christ? alayhi salatu wa salam he is a Muslim through hillah. yɛfrɛ no ru'il la the spirit of God ɔyɛ nyame han nyame de ne han na ɛyɛɛ no nti I believe in him and every Muslim biara ɛsɛ sɛ ogye Yesu Kristo di mogyina di sɛ ɔna ɛyɛ Nyankopɔn ba ɔbɛwu anasɛ ɔnyɛ Nyankopɔn wɔhu sɛ obi Nyankopɔn ba ɔnyɛ ba Nyankopɔn kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yuhlad walam yakul lahu kufuwan ahad Nyankopɔn ɔni maame ɔni papa yɛambɔ no ɔni ba Nyame nyɛ nipa te sɛ me ne wo a ɔde ɔbaa bɛhyia mu astagfurullah na ɔno Nyame nni ba but Nyame yɛ nsɛnkyerɛnee bebree Nana Adam alaih salatu wa salaam a yɛfrɛ no eh eh prophet Adam ɔno na ɛyɛ abɔdeɛ a ɛdi kan Nyankopɔn de anwea na ɛyɛɛ no wate deɛ meka no ase ɛyɛ Nyame nsɛnkyerɛnee na ɔde yɛɛyɛ ɛna ɔsaa de dɛn yɛfrɛ no sɛ eh ne ne light ɛna ɔsaa de hyɛɛ Mary

de som yɛn Nyame no, saa nso na Kristofoɔ nso fa Yesu so de hu wɔn Nyame. Because wontumi nkɔ Nyankopɔn hɔ straight. Ɛnnɛ meekɔ office bi a, mentumi nsɔre nkɔ kɔ office no straight. Ɛsɛ sɛ mekɔhu secretary. secretary yeah. So they are the secretary, secretaries of God. Um, because gyina so ha most of our conversation will, will, will be on that. Um, nah. me ɛba saa na mɔnɛ mo question bebree cause ɛyɛ a I want to also expand my my knowledge na amanfo so mo tie so obi a ɔnte na obi ase a ɔtumi ate ase but yɛn ho deɛ kakra bi a no bɛyɛ for another discussion ɛna woyɛ spiritual and baako bi ka psychic expert ɛno yɛ de ade adwene ho adwuma adwene very good wonim sɛ obi tumi ba eh, yɛde obi yarefo bi ba critical kasa kɛkɛ a obetumi di nipa n'akasa oh wei ɛnyɛ hwɛ oh don't worry wei de sɛ psychological healing yɛtumi de nipa tu nipa fo kasa wate deɛ meka no ase so ɛyɛ spiritual and physical that is where a yɛ put no as psychic wate deɛ meka no ase hɛn psychic ɛnyɛ eduro koraa o sɛ obi yɛ biribi na ade no nyɛ sɛ ebi a sɛbe ɔnom ndubɔne ɔnom nneɛma bi ɔyɛ nneɛma bi a ɛmfa kwan so anaa obi wɔ trauma mu a ɔba yɛ hɔ a ɛnyɛ te sɛ ebi a ɛde sɛ woyɛ aduro ma no. Ebi wɔ hɔ a, ɛyɛ kasa kɛkɛ na wode nipa no bɛkasa. Wate deɛ meka no ase? Nti kasa mpo kɛkɛ ɛtumi hili. Obi wɔ hɔnom a, eh, wakɔ, astagfurullah, obi, memfa yɛ nyɛ mfato ho, obi ɛwɔ HIV, wakɔyɛ test a, ɔnya HIV. Yɛntumi nka sɛ wanya HIV direct. ɛsɛ yɛde no kɔ den ɛɛ psychologist hɔ na ɔne no kasa fa kasakyerɛ mu because sɛ wamfa no ankasa a ɛnyɛ HIV no na ɛbɛku no o ebia the trauma adwendwen no kɛkɛ ɛtumi ku nipa no but with the psychic help no ɛtumi de nipa no kasa o ɛnyɛ hwee sɛ wei wɔ wo ho a wobɛtumi alive for long ɛnyɛ wo nko a na ɛnya ohu wo ɛyɛ kasa kɛkɛ ɛtumi ma nipa no yɛ dɛ ɛhi ɛnyɛ aduro nko ara so kasa hiili ansa na aduro nso yɛ dɛ ɛhiili nneɛma bi wɔ hɔnom koraa mpo a sɛ nipa no fɛ aduro no na kasa anaa abotɔyɛ mu nni hɔ a aduro no mpo nyɛ adwuma. How many years na wɔyɛ saa adwuma wei? Sɛ mentwa ntorɔ a mayɛ adwuma wei for more than 20 years. Yes. Oh. For more than 20 years and mankosua ɛyɛ adom akyɛdeɛ a Nyankopɔn de maa me. Me nana Nyankopɔn fa no koraa nsi yie yɛfrɛ no ɛɛ. Eh, Kere Haruna Borema Lare ɔwɔ Tenkudugu Zano, Burkina Faso. Me fa firi Boko, me fa firi Burkina but yɛ deɛ yɛdi papa akyi. Yɛ fa fi eh, Burkina Faso, Tenkudugu Zano. Obi biara a ɔnim Northern Sector hɔ side ɔnim Tenkudugu. Ɔhɔnom na meyɛ dɛn mefiri. Na me nana a sɛbe yɛ Burkina Faso yɛka nkura nkura ase a obi a ɔhunu akyire a sɛbe ɔnim sunsɛm a ɛyɛ ɔno because nkurɔfoɔ firi Togo, Benin, bi tu sankanse ne kuro bebree kɔ no hɔ kɔsa wɔn honam ne sunsum mu yareɛ. But me deɛ mefaa sunsum no, mennim homa, honam mu. Na there was a time a asɛ ɛbɛyɛ sɛ three, four years, mehuhu nneɛma bi a asɛ me paapa ne me maame fa no te sɛ joke, joke, joke, joke bi. And wɔn de nkra kɔɔ fie sɛ yɛ fie yɛn nkyi obiara wɔ nneɛma wɔ ne nkyi. Ɛna wɔn kɔmaa nkra sɛ ma wɔn nhu sɛ ebi a akwadaa ketewa no abɔ dam anaa biribi saa. ɛyɛ nneɛma na asɛ worehu no, ɛyɛ biribi biribi a ɛfiri fie. Nti mekɔtenaa me nananom no mpo nkyɛn for some years na mesan baa me maame nom hɔ. Nti ɛwɔ a mekɔ na maba. Pictures no nyinaa mɛkyerɛ wo. Saa time no wohu me a te sɛ bɔɔdeɛ a ayɛ ayi. Mekɔtenaa hɔ suaeɛ kɔpem sɛ ɔkɔɔ ne kra akyi. Nti Kere no, ɔno a ɔwuiɛ no na ɛde Kere no yɛɛ dɛn? Ɛmaa me because ne nananom no me na mefaa adeɛ no though sɛ yɛdɔɔso, deɛ wɔn faeɛ no dɔɔso, ebinom wɔ Cote d'Ivoire, ebinom wɔ ha, ebinom wɔ ha but me no na asɛ makɔ akɔyɛ n'ani kosua, me nso na medii n'akyi yɛɛ dɛn kyɛɛeɛ, ɛnna ɔnyaa bɛyɛ sɛ hundred and sixty seven years to sixty eight ansa na ɔrewu. Wow.
Yeah.
Wokɔ obi a ɔnim Burkina Faso, woduru Tenkurugu a, hmm, woduru Bitu na ka sɛ wokɔ Tenkurugu, woforo Tenkurugu kaa ka sɛ wobɛsi wɔ Zanu, Wosi dza ano aka sɛ wohwehwɛ Baba Kairé Haruna fie, yɛde wo kɔ hɔ a, kɔbisa history no, you see dɛ. Alhaji Idris Kairé na ɛne Zion Felix Mini na ahyia. Me ba. Grace Gift Herbal Clinic ayɛ bio oo, enti matumi anyem. Grace Gift Herbal Clinic deɛ, sɛ nyɛ yɛ koraa na yɛkaa sɛ yɛnyɛ awuradi for ɛntaafo a, anka nnuro a nkɔde maa wɔ no, anka wɔamoa nyem mmienu ne mmiɛnsa koraa na nka ɛgugu yam. Awɔ deɛ wɔte no tɛ koraa o. Woayi yɛ a, na fea sɛ nkuruma a Asɛm da akɔbɔ nsu yi.
na me ne wo ko daa yi ɔma wo aduro hwɛ sɛ wo nneɛma yi ayɛ heavy sɛ Ɛnyɛ easy. Grace Gift Herbal Clinic. Doctor Grace Boadu yi n'anim teɛ teɛ a na sɛ professional nurse a wanya suahunu saa ara ma ɔno ara bɛbue ne herbal clinic wɔ wɔyarefoɔ ho adagye n'anom boɔ nso bɔkɔɔ ɛne sɛ wɔn ma wɔma wɔn awoɔ yareɛ bi te sɛ ulcer, malaria, typhoid, BP, diabetes, stroke, hypertension ne deɛ ɛkeka ho no mo deɛ, Grace Gift Herbal Clinic, ɛyɛ no mfikyire koraa. Wɔwɔ Kumasi Ohwim School Junction. Ayaafoɔ mfrɛ na wɔnkɔ hɔ ɛ, zero two four six five one eight zero zero three anaa zero two zero six eight one two five five eight. Grace Gift Herbal Clinic, bie ni haw bio.
Welcome back. My name still remains Zion Felix Mene Alaji Idris Kiri and uh, Ewaha. Let's go straight to our conversation.

Yɛwɔ nnipa bi a Nyankopɔn no ankasa mpo bɔe a, wɔnsom Nyame. Ɛn, ebinom koraa mpo no, eh, wɔdii dɛ dii dɛ eduu baabi a wɔfii sɛ wɔwɔ nyansa. Na mpanyimfoɔ kaa biribi sɛ, Sɛ ɛyɛ wo sɛ w'ani ate bibire a, woma apɔnkye ate. Ebinom nso mpo se Nyankopɔn no ankasa mpo no, ɔnni hɔ. Na wɔkae, wɔse, Mebɔɔ sunsum ahodoɔ ne nnipa. Na, ɛn, wokɔ according to history, eh, with the Qur'aan and the Bible a, Sunsum wɔ wiase two thousand years ansa na yɛn nipa yɛyɛ dɛn? Yɛbaeɛ. And when you go to the Bible quoted in uh, Ephesians chapter six verse twelve, he says, For we wrestle not against flesh and blood. Quotation bɛn no no?
Ephesians chapter six verse hmm. twelve. Okay. For we wrestle not against flesh and blood. Ɛnyɛ ne honam ne mogya na ɛdi asie. Eh? For we yeah. wrestle not against flesh and blood, yeah. but, but about principalities, about powers, against, about the uh, rulers of darkness in this world, na about the spiritual wickedness in the high places yeah.
wate dɛ meka no ase dɛn na yɛ sum mu atumfoɔ spirit deɛ ɔmo tu wɔ wie mu yeah. very good and spirit no yɛwɔ papa ɛna yɛwɔ bɔne na ɔmo papa mu no nso no ɔmo akɔ akɔyɛ te sɛ yɛn mu a yɛ agyidifoɔ a yɛgye nyame di a yɛsom nyame na bɔne na ɛwɔ mu no ɔmo nso akɔ akɔyɛ te sɛ nnipa bi a ɔmo no ɔmo nfa nyame ho Wɔate deɛ mereka no ase? They are, they have the believers and the di- disbelievers. Deɛ wɔn som nyame, deɛ wɔn nsom nyame. And yɛka spiritual marriage a, ɛyɛ sunsum a waware nipa, which is not normal. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛyɛ nipa to nipa, aboa to aboa, and sunsum to sunsum. But ɛkorɔ so na ɛyɛ biribi foforɔ a, na akɔ akɔyɛ question mark bi wɔ hɔ, negative. Nti ɛyɛ sunsum a waware nipa. Na yɛn nyinaa yɛnim sɛ, sɛ barima hu ɔbaa a, first of all, wodi kan si ɔbaa no pɛ ma ɔbaa no ka sɛ, mapene anaa mempeneeɛ, na wa take second step, wakɔ akɔhu n'abusua, wode nsa akɔ, wakɔtua ne ti nsa, eh, list bi wɔ hɔ a wakɔtotɔ, wakɔyɛ ne ho adeɛ kama, na wabɛyɛ wo deɛ. But in this case no, it's not about that. It's about when the spirit, eh, wokɔtɔ ne trap mu a, ohuu pɛ, waware wo. without seeing your family elder without paying your bride price wɔnfa nsa nkohu obiara and wɔnsi wo pɛ prɛko pɛ wɔaware wo mm. and sɛ ɔware wo a yɛwɔ nneɛma pii wɔ hɔnom a ɛcontribute anaa ɛkɔfa saa adeɛ no yɛ dɛn ɛba Ebi ne sɛn? Anadwo dwareɛ. Nyankopɔn kaa sɛ, ɔbɔɔ anɔpa to anwummere maa yɛn nnipa. Ɛn anwummere no to ahomakye yɛ sunsum deɛ. Enti nnipa, sɛ wobɛdware a, make sure sɛ, sɛ wonni ahobanbɔ a ɛyɛ den a, dware before six o'clock. Dware before six o'clock because obiara wɔ ne fie a ɔte. Sɛdeɛ yɛn nnipa, yɛwɔ dan mu ha. Obi nso wɔ biribi, anomaa wɔ dua mu, fish wɔ nsuo mu no, sunsum no a wɔyɛ bɔne no, wɔn baabi a wɔpɛ yɛ gɔɔta mu, amusieyɛ, abandoned houses, uncompleted houses, adwareɛ, toilets, corner, four corners, wahu, yɛ dɛm a, dɛm a yɛte yi, in the four. corner of the room no, sunsum tumi bɛhyɛ hɔ. Yɛwɔ places a wɔn live. Sɛdeɛ nipa anaa barima wɔ akɔnɔ no, saa na sunsum nso wɔ akɔnɔ. Nti sɛ ɛduru ne time a ɛyɛ anadwo na woakɔ adwareɛ na woredware, woyi wo honam sɛdeɛ barima tumi hu ma ne ho yɛ wo akɔnɔ no, sunsum no hu a, ne ho bɛyɛ no akɔnɔ. Eh. Deɛ meka no wate aseɛ. Mete aseɛ but. Ohu sɛnea ɛka no wo nipa na wodware no ohu bɛyɛ sunsun akɔnɔ. Akɔnɔ mete aseɛ.
So from from what time from maybe at seven to maybe ah and from twelve. From six go nyinaa ɛyɛ time a ahohombɔne ɛde di ɛmu nnwuma and secondly nso no ɔbaa otiri nwi ɛyɛ adeɛ a ɛsom bo. Enti Nyankopɔn Ɔbɔɔ wiase na Ɔde Bible ne Qur'aan de hyɛɛ mu sɛdeɛ ɔbaa ne barima yɛbɛdi yɛn ho ni. Ɛna ɔkaa sɛ, Yɛnkata yɛn tiri nwi so, mmaa no no, yɛdeɛ mmarima deɛ yɛn tiri nwi sɛ yɛn but mmaa no, kata wo tiri nwi so. Enti sɛ wohyɛ, wohwɛ ɛɛ Yesu, ɛɛ Jesus Christ film no ne saa nneɛma nneɛma no a, wohwɛ a, mmaa no nyinaa no, wɔhyɛ biribi te sɛ mayaafi cover wɔn ti. Wohwɛ Roman mothers ne saa nneɛma no a, wɔn nyinaa wɔakata wɔn ti. There is a spiritual secrecy a ɛfa saa de no ho. But ɛnnɛ no, yɛafa wiase te sɛ anibiaba, nti nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛbɛgu. But wiase no a yɛwɔ no, ɛyɛ sunsum mu wiase, whether we like it or not, because yɛn nyinaa yɛgye Nyame di. Ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ma no da adi sɛ ampa ɔwɔ hɔ. Yɛbɔ mpaeɛ ma no, yɛyɛ nneɛma pii ma no a, ɔno nso tie yɛ. Nyame no ɔwɔ he? Mpakyɛ woahu no da? Ɔyɛ sunsum. Enti adɛn nti na wode sunsunsɛm di agorɔ? Enti tirinwi a ɔbaa yi de nantenante, ɛtumi kɔntrakte sunsum awadeɛ de yɛ dɛn? De berɛw. Nti ɛma na wɔyi wɔn ti no. Ɛyi wɔn ti and wig wig no a yɛhyɛ na yɛayɛ style kuntan bi, wonam a na obiara rehwɛ wo. Ɛkɔntrakte to ade no ma sunsum tumi yɛ dɛn? Ɛware wo. Nti wɔyi nso wɔn natural hair. use your natural hair and kata wo ti so. Okay. Wontumi nyɛ mmayafi kora at least pɛ duku bi ohu. Te sɛ Pentecost fo no. Wɔn kɔ asɔ ma kata wɔn ti so, wɔn abɔ duku. Oh, wobɛtumi abɔ duku. Ɛnyɛ sɛ mmayafi kora but duku ohu. Menim Pentecost sɛ na wɔn yɛ wɔn but. Wɔn duku na wɔn kata wɔn ti so. Yes, di di wo tiri na because wɔn kasa wɔbɔ di no ɛyɛ nyame asɔre dan. Di ho ni. And secondly. sɛdeɛ mmaa binom expose wɔn ho in sɛ mepɛ sɛ mekye mekye boys mekye big men. wɔyi ne nufoso ne ne. very good and kwan a yɛkɔba no market no a yɛwura no and most places wɔ sɛ dɛn for we wrestle not against flesh and blood but yeah. against principalities against powers against the rulers of darkness in this world and against the spiritual wickedness in the high places in the places like market our communities yɛwɔ biribi bebree a wɔn wɔ You will see them as nnipa. Wonni ani no nti, wohu sɛ obiara yɛ nipa. Sɛnea wa expose wo ho, ayiyi wo ho thinking sɛ o attract men no, saa na wɔbɛ attract saa sunsum a wɔn wɔ eh, wɔn di mu tintiman wɔ sunsum awareɛ no. At the moment a wɔbɛhu sɛbi sɛbi wo nofo, w'akyi, wo beebi no, asa, waware wo. Waware wo. Wohu yɛ na kɔn a automatically waware wo. Ɛn fata bio mu no so sɛ ɔbaa etumi si nneɛma anaasɛ bɛɛma. Yɛsi nneɛma wie a, nneɛma fii no yɛpɛ sɛ ɛsesa nsuo no ne yɛde akɔ akɔ gu lɔre kwan so. Ana ebia mfutu kwan bi wɔ n'anim ma me nhwie nsuo no ngu hɔ. Na nkɔba mfuturo no so. Very good. Wo no wo ni ani. Ɛn kwan no a ɛda hɔ no, ɛnyɛ for nipa nko ara. Ɛyɛ yɛn ne sunsum because yɛn ne wɔn na ɛte baabi baako. Yɛn mpo yɛbɛte wɔn wɔ wiase. And one thing about sunsum bɔne no sɛ ɔmo nnim bɔne fafiri. Nti me da bi a meka biribi sɛ nipa mɛnfa temporal ahokyerɛ ne nfa nkɔ baabi a yɛbɛka sɛ yɛ adeɛ sei, fa wo nsa bra, fa wo tiri nwi, fa sei, adeɛ a wohu sɛ ɛnfa Nyame kwan anaa adeɛ a yɛbɛka sɛ wode Nyame foforɔ bi bɛka ba bɛka wo Nyankopɔn ho. Sɛ wode wo ho kɔ kɔ hyɛ saa ade mu a ɛmu dɛw no yɛ ketewa because ahonhom bɔne no most of them wɔn na wɔyɛ abosomfoɔ no. Wode wo ho kɔ hyɛ mu. ɛyɛ den a kɛ ne kɛ wobɛkɔmete no. At the moment a wobɛkɔmete sei pɛ, Mister Zion Felix, walayi wobɛtua ka ama wo nkyirimma aba abɛtua ka. Yɛhunu bebree. Enti nsuo no a wohwie gu no a, wohwie gu kwan so without any bad intention. nsuo no bi kɔka no a, ɔbɛware wo. Okay, we've yɛakasa more about how mmaa ɛbɛ ɛɛ sunsum fi ɛbɛtumi Baako na mpɛ sɛ mede me mede ka ho, kaka most important baako. Yeah. Wodidi sisiei na akokɔnam anaa ɛɛ fish da w'aduane no so a, sɛ sunsum bi retwam wɔ hanom a, ɔbɛhunu because they they shoot they see through walls. Ɔbɛhunu na wagyina hɔ. Why?

Saa tam no a sunsum no ɔrefeedi, wode nsuohye no akɔgu no so, woanhu no, waware wo.
Nti no, nti no, like, okay, ma mebisa wei.
Nsufi no,
left over food, yɛnhwɛ ngu hefa, ɛnyɛ ne dɛ. Wobɛyɛ biribi a bɔ Nyame din, Bismillah Rahman Rahim. Ade bɔne bi wɔ hɔ nom a wobɛkɔ no ho a. And I said something about uh, fɔɔ kana in our room a yeah. honhom tumi bɛhyɛ. Enti mepɛ sɛ mema nkurɔfoɔ gift wei. Ɛyɛ a pɛ calabash anaasɛ kyɛnse bi a ɛyɛ fɛ, kyɛnse a ɛyɛ fɛ. Saa nkyene nkɛseɛ nkɛseɛ no, adan nkyene akɛseɛ akɛseɛ no, fa bi gu mu. One corner of the each eh, of the four corner no, baabi baako na wode akɔ akɔto hɔ. Ɛba no saa no a, sunsum bi ntumi nwura wo dan mu. Wobɛwura adwareɛ a, yɛwɔ mpaebɔ a Kristofoɔ ne Muslims wɔ a yɛakyerɛ yɛn wɔ yɛn Bible ne Al-Qur'aan mu sɛ, yɛnka ansa na yɛawura mu but yɛn deɛ yɛsɔre yie a na Christians, the only prayer I know a yɛakyerɛ yɛ eh, the Lord's Prayer. But no, me, me, I stand to correct it, but menim sɛ bi a ɔkɔ eh, washroom ana sɛ ɔba. Menim sɛ bi a ɔs- ɛyɛ mpaeɛ a ɔtumi bɔ no any- anytime. mede mewura ha ne nyame din mu Okay, okay. nti mede wura mewura ne nyame din ni nyame ka me ho because ɔsɛ wofrɛ no a Ɔbɛba. ɔbɛgye wo so nti wowura hɔ no Woabɔ Nyame din, Nyame ka wo ho, baabi bɔne bɛtumi agyina hɔ. Okay, yɛaka mmaa de berebee how a mmaa sunsun fi ɛbɛtumi aware wɔn. Yɛhwɛ bɛrima. Wonante, wonante, mhm. na wohu sika wɔ fam na wofa koraa mpo a, yɛtwɛ wo ti nsa. Sɛ woyɛ bɛrima, sɛ woyɛ Sika no? Yeah. Nti wohu obi sika mɛmfa?
Oh, most of the sika ɛda fam no, ɛyɛ sɛbe sika a ɛyɛ trap. Wonya faa yɛ a, yɛtwɛ wo tiri nsa wɔ sunsun. And nkwadaa a mesrɛ me maame no mo and uh, our guardians sɛbesɛbe nkwadaa no a yɛdware wɔn wɔ abɔnten anadwo wallahi ɛnyɛ mu man gyae mm. abɔnten dwareɛ ɛyɛ kwan o sunsum di akɔneaba obi wɔ hɔ a sunsum awareɛ no mpo no yɛware wɔ no nkwadaa berem aberɛ a yɛdware no wɔ kwan ano yɛdware no wɔ kwan ano sunsum no abɛtwam wɔhu akwadaa no wɔaware no at early age Oto, I was coming on that. That means sɛ eh, ɛnyɛ mpanyinfoɔ nkɔ na ti wari ɔmo sunsun nkɔ nyinaa. Ɛtumi wari obi fiti ne nkɔ da bere mu. na ɔde anyini nti ɔbɛnyini no na ɔne sunsum no awo mma koraa awɔ eh, spiritual realm yɛ. Yeah. So how will somebody know sɛ me a menam hɔ yi yɛaware mu sunsum? Meda ase.
Having sexual intercourse in gym yɛ ɔmu two times eh, from the stage of your adolescent stage no ɛmu hɔ kɔ no ɛyɛ normal sɛ bɛrima wobɛhunu sɛ ɛto no bia na wo ho ayɛ den na wo ho afɔ ɛyɛ normal saa. But ɛfiri hɔ kɔ no, wohunu saa adeɛ no, sɛ woatra wɔ adolescent age na wohunu saa ade no a, ɛyɛ sunsum awareɛ. Dreaming eh, and having sexual intercourse in dream, ɛyɛ saa ade no. And one thing about this thing is, they imitate faces. Obɛtumi afa Mister Zion Felix, obɛtumi afa w'anim, obɛtumi afa me uncle anim, obɛtumi afa me maame anim, wɔdi bɔne de hyɛ nipa. that is them. Nti na most of the cases, obi su da yɛ na ohu sɛ obi attack no, ohu sɛ ebi a Ali Musalem, Mr. Zion Felix, wahu eh, beyifo anaasɛ saa sunsum aware wei, wa imitate wɔ anim, wɔde abɛ attack no, wɔde no aba abɛda. Sɛ ne ti anyɛ yie na ɔkɔ pastor ɔtorofoɔ bi hɔ, anaasɛ kɔmfoɔ torofoɔ bi hɔ, anaa spiritualist ɔtorofoɔ bi hɔ, na ɔkɔka kyerɛ no sɛ mehuu Mr. Zion Felix wɔ me nda mu. Obetumi aka kyerɛ no sɛ ɛyɛ ɔno ara na ɔyɛ o. Meanwhile, ɛnyɛ ɔno. They are shapeshifters. Obetumi adane biribiara. Obetumi ayɛ ne ho mframa aba hyɛtoa mu. Toys si dɛm ha a, obetumi de aba wura mu. They are shapeshifters. Nti wobetumi afa obi anim na ɔno waba abɛda wɔ daeɛ mu. At the moment a wobɛhunu saa sign no, continuous ebia aba baako mmienu ɛnyɛ normal ɛyɛ sunsum awareɛ anaasɛ wobɛhu ɔwɔ and most of ɔwɔ ɛyɛ spirit a ɛyɛ genies most of ɔwɔ ɛyɛ spirit a ɛyɛ genies nti wotaa ho ɔwɔ ɛwɔ wo dayɛ mu a ɛyɛ sunsum awareɛ okay anaa wawo anaa wobɛnu obi ɛɛware wɔ daeɛ mu anaa woawo akwadaa anaa wokuta akwadaa anaa woredidi a, ne nyinaa no ɛresunsum awareɛ. Sɛ wosɔre na wo ho afɔ wo nko ara na ɛresunsum awareɛ na sɛ like wo ne wohu sɛ obi ne wo da wo sunsum mu a. Ne nyinaa wo ho afɔ. Sometimes koraa wo feele wohu wo feele sɛ biribi rekɔ so. Ebinom koraa mpo sɛ ɛyɛ dɛ koraa sen sɛ. woyɛ no physical okay sunsun mu awareɛ apart from that what else na ɛbɛ kyerɛ sɛ yaware sunsun mu oh ɛnna mi kyerɛ ɔno sɛ wodidi wɔ dayɛ mu okay sɛ wohu sɛ wo na obi gyina hɔ ɔware wohu sɛ wonyem wohu sɛ wokuta akwadaa ɛne yɛ stage a waduru a wo ne sunsun no ayɛ dɛ nya nkwadaa ɛwɔ ɛɛ spiritual way mu obi so bɛ interpret in different ways o oh, ebi a mehu sɛ nyankopɔn akyɛ wo ba sɛ ɛfɛn sɛ wokuta akra o oh, ɛno nso wɔ hɔnom ɛno nso wɔ hɔ but ɛba continuously a eh ɛba continuously a because dayɛ ɛyɛ spiritual communication a nyame ɛde nneɛma ɛkyerɛ yɛn nneɛma a ɛrekɔ so wɔ sunsum mu a as I stated from the beginning sɛ nipa ankasa ankasa no wo sunsum na ɛyɛ wɔn mframa a ɛti wo mu no wɔn krabea kraa no a ɛti wo mu no ɛyɛ sunsum nipa bi ayɛ sunsum nti na yɛyɛ obi operation a kraa no firi wo mu a Wotumi hu wo ho wɔ daeɛ mu wɔ baabi ama wokohu wo nana saman bi na wapam wo sɛ hɛ! Wopɛ dɛn wɔ ha? Saasaa w'akyi kɔ! Nipa no san n'akyi a na waba back to life. But ne ti anyɛ yie na ebia baabi a yɛma no wɔ no ɔtoa so kɔ a ɛnna yɛbɛka sɛ yɛayɛ obi operation. Wansɔre bio.
I am still here with Alhaji. Idris Kwe Kwe Kere. Kere. Yes. Me di yɛza for this.
Yɛ di nkɔmɔ about spiritual marriage. So um, ɛyɛ na sɛ ɛnyɛ. Ɛnyɛ ade pa because ɛyɛ sunsun bɔne na yɛfrɛ mu alkari yɛ wɔn type type bebree. Yɛ wɔ uh, eh, angels wɔ hɔ but angels are used by Almighty Allah. Nipa biara a ɔwɔ asase yi so I'm telling it today and I throw challenge a ɔsɛ ɔno wɔ soro abɔfo a ɔno use wɔn is a lie. It is not single truth. Soro abɔfoɔ yɛ kronkron, wɔn wɔnyɛ bɔne. Nipa nso yɛ innal insan. Ɛyɛ dɛn a yɛbɛyɛ bɔne? Me a metena ha yi, me menyɛ kronkron. Ɛyɛ dɛn a yɛbɛyɛ bɔne? But ɔno no a yɛayɛ no no a ɔnyɛ bɔne no, ɛbɛyɛ dɛn na ɔno te sɛ bɔneyɛfoɔ te sɛ yei na ɔne yɛayɛ adwuma? Ɛnyɛ ɛyɛ Nyankopɔn pɛ. Nti obi ka sɛ ɔyusu soro abɔfoɔ a ɔboa. Secondly, Rauhani, me Rauhani na meyusu. ɛna obi a ɛrɛwhane ɛna nkurɔfoɔ sub chiefs koraa tumi kɔkɔgye ɛde kɔm protect community obi a wɔ a ɔtaa pɛ anadwo ɛkyinikyini ɔtumi kɔkɔhyia biribi tintin wɔ sɛ ɔhwɛ ne tiri a the more a wopagya wo tiri the more a ne tintin yɛ dɛn ɛkɔ soro no ɛna ɛyɛ rɛwhane that is why very good rɛwhane no no sɛ ɔno gyina community a Ade bɔne ntumi mma community hɔ. Ɛyɛ spirit. Ɛyɛ spirit. Rɔhan, they are good. Obi a wonom nsa, obi a woyɛ mmaasɛm especially, Rɔhan ntumi mfa ho nnante. Obi a woyɛ ɔtorofoɔ, Rɔhan ntumi mfa ho nnante. Nti ɛyɛ good spirit no?
Ɛyɛ good spirit. Okay.
Yɛwɔ genies wɔ hɔ.
Na saa genies no, yɛwɔ good. Wɔn bɔne no na ɛware nnipa. Nti na eh, Mr. Zion Felix, asɛm wei na mepɛ sɛ metwa meka ansa na yɛatoa so. Wohu sɛ wɔsɛ al-ainu haqqun. Saa na Al-Qur'aan kae. Bɛyie wɔ hɔ ampa. Obi bɛyie no ɛhyɛ n'anim. Obi nso hyɛ n'aso. Obi nso wɔ ne nsam. Obi wɔ hɔ a, ɔhu sɛ woresi dan a, ɔnyɛ hu sei anaa woreyɛ biribi papa a, from that day no, kwan a ɔfa so nya sika de yɛ adeɛ no, asan nnya bio. Na nneɛma astate yɛ basabasa. Ɔde n'ani ahu. N'ani kɛkɛ no a ɔde ahu no, asɛe. Obi nso woretu kwan, wate sɛ Asemesi, Kwaku eh, Asaabe, Kwaku seisei ɔretu kwan. Ɔde n'asono bɛyie no hyɛ n'aso, w'ate kɛkyɛwu sɛ orekɔ. N'asono a ɔde ate no, automatically akwantuo no wonkɔ. Anaa sɛ wokɔ akwantuo no a, wobɛbrɛ saa ara, nkɔ bɛsie, nkɔ bɛsie. Obi wɔ hɔ nso a, ɔbɛhu sɛ wote kaa mu anaa woresi biribi, oh wei, oh kyale, alhamdulilahi, yɛda Nyame ase, oh me ɔfa ase, ebia me sei. ɔde ne nsa ka pɛ asa anaa ɔde ne nsa ka ɔpɛ asa nti yɛwo akwadaa tete no wɔn mfa sunsumsɛm nni agorɔ yɛwo to hɔ nne a yɛdi kan de wokɔ sunsumni hɔ ne akɔ busa nkra bi a wode ba wiase na yɛabɔ ho ban yɛdwaredware ho haban ba ɛnɛ yɛsi ɛyɛ haram ɛnɛ yɛsi ɛyɛ bɔne Mr. Zion ɛnɛ wɔn na som bosom sen Indiafoɔ Obi ansom bosom se Indiafo o but ɔmo nnuro ne yɛ nom no more but ɔmo nnuro no yenim nea ɔmo de hyɛɛ mu. Nnurom no bi wɔ hɔ koraa mpo a cocaine wom, alcohol wom, sɛ alcohol yɛ haram, cocaine nso yɛ haram na aden nti na yɛnka sɛ haram nti yɛnnom. Ɛnnɛ, obi yare, minim Mallam panyin bi a ɔyare, yɛde no kɔɔ India na ɛkɔsaa no yareɛ. Nanso India, yɛkaw India a, symbol a ɛba yɛ bosomsɛm. Woate deɛ mereka no ase? Yɛafa nneɛma bi ama asɛ nneɛma rekɔ bɔne. Enti yɛ, yɛ, yɛ, yɛwo akwadaa na yɛde no kɔ eh, sunsumni hɔ kɔbisa akwadaa no nkrabea. Nhaban no a Nyankopɔn yɛ kyerɛɛ yɛ wɔ Kaikai kurom aka Mashaki ha, saa haban no, sɛ wode dware a, ebi wɔ ha. Eh, wode dware a, obi, wo deɛ wompɛ obi bɔne, wondi obi bɔne, ba sɛ obi yɛ biribi a, ade no a wɔde ayɛ wo no, ɛbɛsa akɔ no so. Yɛ ahaban kɛkɛ, yɛde dware nkwadaa no a, da no a yɛbɛba abɛto no din no, obi a ɔnni ani papa no, ɔba hɔ a, ɔntumi nsɛe akwadaa no. But obi wɔ hɔnom, ɔba na ɔbɛbɛhu akwadaa no nkuta nkrabea pɛ a, na watõ akɔdaa no de ama sunsum awade. Ntsi ebɛnadze na ohun sɛ yɛawar sunsum? Ɛnna yɛ daeɛ na ɔbɛso no. And ɛɛ yɛfrɛ no sɛ obi wɔ hɔ nso a yɛwo akwadaa pɛ na wɔtwa ne picture na wɔde ato social media. Ɛsɛ sɛ yɛgyae saa adeɛ no. Mm. Sɛdeɛ meka sɛ obi bi yie wɔ n'ani ohun akwadaa no a otumi sɛe no. Okay. Nti na yɛwo akwadaa a akwadaa bi wɔ hɔ a yɛmma obi ehunu gye sɛ forty days. Yɛn mpanyinfoɔ no wɔn nimdeɛ a ɛwɔ sunsum ne wɔde yɛ ahiasɛm nti no Nti na wɔn tumi nyini kyɛɛ yare bɔne ne nneɛma a ɛnsa fata no. Ɛntumi ayɛ. Woka social media yi, ɛmɛ yɛwɔ akwan na yɛtwɛn ato social media yi. Uh, whether it is two months, wɔde five years, wɔde ten years, still ɛyɛ social media. Bɔ mpa yɛ ma no. Ne pɛ yɛ yɛ yɛ yɛ gargaagye a menim sɛ mɛka na wɔtwi mu. Yɛ tete akwantempɔn no in herb herb no mfa ndware no. Deɛ nyame mfa wobɔ ne nkyɛw no sɛ wobɛfa nyankopɔn bi sɛ abobɔ sɛ edua na wode asi hɔ Woasom Nyame no, woasa de eh, saa ade no nso no ɛka wo Nyame ho, de mogya egu so, de wo gyidie ɛhyɛ mu sɛ ɔno ɔnyɛ mma wo, daabi, but we do it, muroke Allah, the ikon Allah, the yerdan Allah, Allah yɛ murahabu kaza, na Nyame nso ayɛ dɛn ayɛ. Now yɛahwɛ what spiritual marriage is, yɛahwɛ courses, yɛahwɛ eh, ɔmo a ɛtumi nya ɔmo. Yɛhwɛ how a eh, ɛtumi kɔ, sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ wɔyɛ spiritual ma spiritually a. ɛntumi nkɔ so ade sɛ wapam no and effect a ɛde ba nipa abrabɔ mu no ɛnyɛ easy sɛ woware ɔbaa na wohunu sɛ bɛrima bi di ne ho agorɔ a dɛn na ɔbɛyɛ sɛ wotumi kunu sɛ spiritual marriage no ɛware wo sɛ pɛ so sunsum no ware wa ɔtwe kora wɔ wo ho nti ebitumi apam wo ho mmarima nyinaa woso wotena hɔ sɛ ɛɛ eh, kyerɛ sɛ mmarima nka nokorɛ ɛna mmarima yɛ dɛn bɛrima nyɛ sunie na wode wo ti ato no so because won baabi a problem no wɔ no w'adwene ni hɔ and one thing about this thing ne sɛ ɛma nipa yɛ akɔdworɔ sɛ oh maame nkɔhwɛ akyiri asɛ ɛnɛ ɛkyena ɛnɛ ebi mu wɔ koraa mpo a ɛma wongye ndi wongye sunsumsɛm ndi obi fo ɔbɛhu no na ɛwiewie ɛpam mmarima obi a ɔbɛbɔ w'akwan so biara no ɔyɛ dɛn ɔpam no ɛna most time atitirifoɔ a wɔbɛtumi aboa wɔ wɔ abrabɔ mu no Ɔba a onstie. Yebetumi de ntɔkwa bi ahyɛ wo ne obi ntam a, wotena ase dwen a wonte aseɛ. Woyɛ papa a, na yɛde bɔne atua wo ka. Woyɛ papa a, na yɛde yɛn bɔne atua wo ka. Nsunsum awareɛ wɔ wo so a, sika ba wo nsam a, before sika no bɛba abɛka wo nsam no, na yɛadi kan atwe sika no ahoɔden wɔ sunsum mu. Nti ɛbɛba abɛka wo nsam no, sɛ ten cedi na ɛba wo nsam a, ma memfa two cedi mfa nyɛ biribi. Ɛbɛyɛ nwonwa sɛ, ten cedi no bɛba abɛka wo nsam no, wo a two cedi adeɛ no wontumi amfa nyɛ. Ten cedi no nso a wonhu kwan a ɛbɛfa so a ɛde yɛɛ dɛn? Ɛde saeɛ. Ɛna ɛnkɔ bɛsie. Abere bi a life bɛ launch wo with something good no, saa time no na biribi bɛba abɛbɔ mu na asan ayɛ basaa. Obi ahu a ofeel sɛ wo ho atɔ wo, wobu sɛ obi bu sɛ ɔwɔ biribi kwa na woka sɛ ebia wonni bi a, na ɛyɛ no sɛ wo tiri mu na ɛyɛ den. but ɛnyɛ saa wate deɛ meka no ase sɛdeɛ nipa hu baabi asɛ nipa hu sɛ hɛ wo deɛ but wo no nhunu ho saa saa de wɔ nyinaa ɛyɛ adeɛ a sunsum aware de effect a ɛtumi yɛ dɛ ɛde ba ɛde ba sɛ bɛrima wade wɔ a ɛtumi kum bɛrima no because mo twe kora yes ana ɛtumi de yare kɛseɛ bi ɛtumi de to bɛrima no so sɛ woyɛ bɛrima nso na sunsum awadeɛ wɔ so na woware ɔbaa ɛtumi sɛ ɔbaa ne life anaasɛ ɛtumi de yareɛ to no so anaa ɛtumi ku no. Sunsum wareɛ biara ɛbɛyɛ na nipa korɔ agye ne ho. Yɛwɔ kwan bebree wɔ Nyame kwan so and one thing a mepɛ sɛ meka kyerɛ nipa sɛ oil oil ntu sunsum awareɛ because sad wei yɛ very strong yɛka alkarin a ɔmo yɛ very powerful hwɛ beyifo oo beyifoɔ koraa mpo Nyame se yesɔɔ no wɔ si wɔ n'ahenni akonwa no so na wɔde be ɛɛ eh, beyifo atena so a beyifo betumi arodu because yɛwo akwadaa nnɛ beyifo nim adeɛ a wɔbɛyɛ kɔpem da a wɔbɛwu beyifo nim and Quran no nso se ɛyɛ a mehu sɛ obi ka biribi sɛ ne nyame ahyehyɛ na ɔbonsam ntumi nsesa ne ne ho yɛ mesere wɔse owu a ɛbɛdɔɔso no ɛnyɛ ɔno owu a ɔno ahyehyɛ na that means untimely death na ɛbɛdɔɔso mm. nti yɛwɔ kwan a yɛfa so de sɔbo saa de wei Ebi wɔ hɔnom a, yɛtu no by force. Obi wɔ hɔ nso a, yɛbɛdi kan afrɛ adeɛ no ne yɛahwehwɛ mu, ne yɛbusa mu, yɛhunu deɛ nti a ade no baa wo so. Obi wɔ hɔ a, ɔse ɔhwiee nsuo guu me so. Obi wɔ hɔ a, ɔse wo nana na ɛwaree wo maa me. Obi wɔ hɔ a, ɔse w'abusuani bi na ɛwaree wo de maa me. Nti wopɛ sɛ megya wo a, fa me nneɛma ma me na wakyerɛkyerɛ na yɛayɛ. Ahaban a ɛyɛ wɔn akyiwadeɛ no, yɛwɔ mu type bebree. Yɛhunu no akyiwadeɛ a, na yɛde n'ahaban rebutu Nyame kwan, kronkron kwan, na yɛde ayɛ wo. Sɛ n'aso yɛ den koraa mpo na yɛyɛ saa ade no de ma wo a, ɔreba wo nkyɛn biom a, obehu sɛ wo ho asɔ gya, wo body no asɔ gya, na wakɔ. The next day ɔbɛsan aba, wo body no asɔ gya, ontumi mmɛn wo, ɔbɛsan akɔ. The third day ɔsan ba na ohu sɛ wo body no asɔ gya a, ɔkɔ a ɔmma biom, woayɛ free forever and ever. Ɛnyɛ saa deɛ na woka sɛ mpaebɔ, worebɔ mpaeɛ a ɛbɛ excuse wo. Mpaebɔ yɛ adwuma. Obi ka sɛ mpaebɔ nyɛ adwuma a, ɔboa. But worebɔ mpaeɛ a, wɔbɛfiri wo mu bottle bi, adua bi wɔ wo fie mfikyire a, na wɔakɔhyɛ adua no mu na wɔretwɛn. Bɔ mpaeɛ no wie. Wobɔ mpaeɛ wie a, na wɔasan aba abɛhyɛ wo mu na wɔredi wo dwuma no. Nti nneɛma ɛsɛ ɛyɛ yie a, wobɛbɔ mpaeɛ, wobɛyɛ fasting, ɛyɛ sɛ ɛyɛ yie a, na asa adwerga. Nkurɔfoɔ wɔ Atwea Mountains, wɔbɔ mpaeɛ yɛ dɛn? Nso wɔn na wɔrebrɛ. Woate deɛ mereka no ase? Enti yɛwɔ kwan a sɛbesɛbe yɛfa so, yɛse wonnim a, busa. Deɛ ɔbusa nso no, ɔnyera. Yɛwɔ mu akwan bebree. Nti obi bɛbusa Alhaji query a, wobɛtumi aboa no?
Mmoa wɔ hɔ, Insha Allah o. Mmoa wɔ hɔ, mmoa wɔ hɔ. Ɛba no this side deɛ, Alhamdulillah, mmoa wɔ hɔ. Insha Allah. And for how long does it take? Oh, ɛdepɛnde. Ebi wɔ hɔ a, ɛwɔ wo so akyɛ. Ɛbɛtumi atake one month, Ebetumi atake two months, the maximum yɛ three months. Ade no mma wo so koraa bio. Nneɛma nso ɛbɛsesa. Menka nkyerɛ wo sɛ one day, two days, three days, menyɛ magician. Ɛnam deɛ mentumi nyɛ no, menka sɛ metumi. Mm. But ɛfiri wo so nso a, ɛfiri wo so totally. Permanent, ɛnyɛ temporary adeɛ a mepam ma no kɔ a ɛbɛsan aba, daabi. saa de wei ɛdi nnipa nya wɔ abrabɔ mu wɔ kwan bebree yɛka sɛ yɛka a time nni hɔ ɛfiri nso permanent ada sunsum no ɔbɛwu anaasɛ ɔbɛ sɛ sunsum ɔmo yi ɔmo kyɛ sɛ yɛyɛ nnipa aha nti no sɛ mefiri mu a ɔkɔ a later wobɛtumi sɛ babia mu sɛ sɛ ɛwɔ abusua mu a eh obi wɔ hɔ a ɛstate firi ne papa so anaa ne maame so na ɛbɛso no so ɛsan sɛ na wonim sɛ wo nana wɔ diabetes a ɛtumi san nkwadaa no a yɛawo wɔn nyinaa, obiara tumi nya diabetes, yadeɛ bi wɔ hɔ a ɛsan, saa na ade wei teɛ. Ɛtumi ma wowɔ akwadaa koraa a, wo ba no tumi bɔ dam. Ɛtumi ma wowɔ akwadaa a, akwadaa no tumi wura wii nom ne nnubɔne nom mu, anaa ɔsua adeɛ a ɔnhunu. Kwan a yɛbɛfa so a ɛbɛsɛe nipa no, ne deɛ no no. okay uh, when you were talking about the causes of uh, spiritual marriage you know uh, na biribi ba me tirim sɛ ɛneɛ sɛ ɔmo ɔmo te abrokyi de ebi nyɛ ɔmo because abrokyi nhwie nsuo ngu kwan mu abrokyi no ɛbɔ obiri hɔ a woka kan yi a eh, ɔmo nyɛ wɔ hɔ mini sɛ ɔmo ɔmo abrokyi deɛ ɔmo ni spiritual marriage eh, Mr.
Zion bebi a wɔ bia sunsum wɔ hɔ sunsum wɔ wiase basɛ nsuo ngu fam na sunsum bi wuram wɔn na yi ɔmo ho ɛsen abrokyirifoɔ wɔn na ɔmo yi ɔmo tirinwi ɛsen abo nti ɛyɛ trap ɛyɛ ɛyɛ cobweb sɛ wei ankye wo a wei bɛkye wo ɛyɛ trap bebree a yɛasɛte asɛ ananse ntentan sɛ wei ankye wo a wobɛyɛ wei ama no anya wo woanyɛ wei ama no anya wo a wei bɛnya wo sɛ aborɔfofoɔ nso wɔn wɔ abɛyie wɔ mu wɔn wɔ bɔne wɔ mu nti na ɛwɔ psychic centers wɔ aburokyiri no a wopɛ biribi a wotumi kɔ hɔ ɛkɔ kɔhwɛ buroni yɛ intelligent people bi a sɛ wode adeɛ ba wɔn kurom na ade no nyɛ a ɛyɛ thousand container koraa ɔbɛma wo asa de akɔ Ntsi sɛ boroni gye biribi to mu a, na kyerɛ sɛ ade no so wɔ mfasoɔ. Enti na wɔde ayɛ afahyɛ a wɔde yɛ Halloween, Halloween, wɔbɛhyɛ nneɛma huhuuhu because that is how a sunsum no yɛ dɛn, ebinom teɛ, wɔyɛ huhuuhu ne weird some kind of way bi. Wate ase? Nti baabi a wowɔ biara no, sunsum awɔ dɛn tumi nya wo because sɛ wowɔ he fa, sɛ wowɔ wiase akyi na wobɛdware late deɛ a, ɛdwareɛ wɔ wɔn fie. Even w'ankasa wo fie o, w'ankasa wo fie, ebia woatu kwan, bɛyɛ three months, one month, one week, sɛ woreba fie hɔ na woanka eh, bismillah rahman rahim ansa na wobɛbie awura wo ankasa wo fie a woasi o, sunsum tumi wura wo mu. Okay.
But your contact in case obi ehia for any help anaasɛ obi pɛ sɛ ɔba hɔ for mmoa. Okay, ɛyɛ 0242
763398 0242 763398. Ɛna bakyɛ ɔkyɛ akwan.
Oh, mewɔ Accra ne Bɔko. okay eh mo akra e de bɔko akra no bɔko so bi ehia wa fro obenya inshallah obenya me but me ye adwuma from 10 to 4 pm nti wo wo frɛ me ahomakye kɔpem tɛm na wobɛnya me but from 10 no sɛ meyɛ askar meyɛ yɛdeɛ yɛbɛyɛ sunsum adwuma ne obi bɛka sɛ rokon allah twi no mehu sɛ ne mɛka mo na rokon allah from that moment no deɛ wonya me gye sɛ woafrɛ from three nnwumberem hɔ kɔ ɛne deɛ wobɛnya me because this work no sɛ wowɔ spiritual state mu a wontumi mfa phone mmɛn wo nti from 10 am wontumi annya me a gye sɛ wofrɛ three okay inshallah ana biribi ni a wogya me message koraa me reply gyae sɛ nipa ko ne ba ha sɛ wotumi ayɛ ama no ɔmfrɛ me me m'adwuma dɔɔso nti woamfrɛ me na woba wonnya me mpo okay this is even sɛ ɔfrɛ kɔ na ɔbuki na ɔba a Ayɛ sɛ da biara ɔwɔ wo nkyɛn before sɛ wobɛtumi ayɛ. Baabi a wowɔ biara, sɛdeɛ yɛtumi de wo din kɔ baabi kɔyɛ biribi de tia wo no. Okay. Yes, yɛtumi, baabi a wowɔ biara, sɛ yɛ sunsum adwuma. Sunsum nso yɛ mframa. Ɛno ano sɛ yɛbɛyɛ ni a. Okay. Sɛ wate ase, yɛwɔ wei bi wɔ hɔ no ma yɛfrɛ no ɛɛ eh, Fatul Akadi. Yɛde nam kɔkɔɔ na ɛyɛ. Obi wɔ he fa aburokyire wiase akyi na yɛato no aduro. Me mɛtumi de nam kɔkɔɔ ayɛ aduwa ne wei bi na mede akɔto bɔɔla so. Me deɛ me nsa honam mu yareɛ ba yɛ sunsum mu a nipa no bɛsɔre.
Meda ase. Me so meda ase.
Ɛsɛ last words bi. Deɛ mɛka no sɛ baabi a wobɛkɔ a wonhu ne nyame wɔ hɔ no menkɔ hɔ. Memfa temporal ahokyerɛ nkɔ baabi a ɛde nnome bɛbrɛw na wo nkyirimma ayɛ dɛn aba bɛ suffer consequences no. Biribiara a wobɛyɛ bi a nyame nnim no nwie pɛ yɔ. nti bibi bibia nyame nni no dungo de me last words no. Mene Alhaji Idris Kweri na ɛkasa, medin yɛ Zahar Felix. Bye bye. Hello, yɛfrɛ me Juliet, wobɛtumi afrɛ me Maame Tiwa. Meyɛ business coach and a mentor, na me runne an online business at the comfort of my home a metumi san hwɛ me mma. Na mese ha na ɛyɛ me office o. Me startee business yi about a year ago na kyerɛ sɛ me nnim ho nimdeɛ biara na training no a ɛyɛ step by step no ɛboaa me bebree. Yɛ saa assign me to a coach and a mentor a wɔn guidee me through the process. Automated system no yɛ adwuma ninety percent nti mada koraa na mese system no ɛyɛ adwuma ma me. Nti me nua yi sɛ wowɔ abrokyimaa mu, wopɛ nsesaeɛ ama w'abrabɔ, wopɛ time and financial freedom deɛ a ɛneɛ na take advantage of this opportunity. Ɛmfa ho ne deɛ woyɛ o, Sɛ woyɛ lawyer, sɛ woyɛ doctor, woyɛ nurse, woyɛ truck driver, woyɛ pastor mpo a, you can do this, everybody can do this. Even me as a mother of three, as busy as I am, if I'm able to do this, I believe you can also do the same. Enti wonim. Me number na ɛwɔ screen no so no, wobɛtumi afrɛ me na ma guide wo through the process. Anaasɛ me website na ɛwɔ screen no so no, wobɛtumi akɔ na woakɔ register na mɛ gɛte back to you. Nyame nka mo ho, meda mo ase bebree.